Awurade nhyira adɔfoɔ nyinaa menim sɛ adɔfoɔ ho yɛ adɔfoɔ no Ghana ha se yɛbɛsela mu anidie ne ahobraseɛ mu sɛ biribi si asɛ Ghana ha deɛ obi na obi ko a na ɛyɛ bi mu anigyeɛ asɛ obi mu ntɔkwa no akɔyɛ obi chop money anaa mpo sɛ obi dabrem obi plot ɔde bɛsi dan Sɛ asɛm bɛsi pa ara sɛ wobɛhu sɛ ɛ- ɛ- adɔfo mmienu anaasɛ anuanom mmienu ko a ɔdasani bi abɛgyina mfimfini aka sɛ oh monnyae ɔmmɛka bi da ɔba bɛgyina so afa fon akeka nea ɔpɛ na ɔde atoto ama ne ne mpanimfoɔ but saa afotuo wei deɛ mesrɛ adɔfoɔ sɛ video yi baabi a ɛbɛkɔ biara monhyɛ ma no nso me ankasa yɛ adeɛ nyinaa na na agradaa ɔnhwɛ video yi bi Ɛna me sɛ video at the same time ɛsan nkɔma yɛ ankasa yɛ papa ɔbɔfoɔ saa video so nkɔma no na one yɛsi ladies first maame ni ka nkɔ yɛ nana agradaa so kɔnfɔ agradaa mɛsrɛ sɛ wiase deɛ ɛnyɛ nipa nyinaa ɛna ɛbɛdɔ ɛna yɛ na ɛwɔ yɛ na wiase yɛ nyinaa so ɛna ɛbɛhu sɛ ɛbɛyɛ nipa fɛ wobɛyɛ adeɛ ama na yɛ nipa no mu bi fɛ yɛte Ghana ha na yɛkɔ bi a yɛhu ɛkɔ bɔne a yɛhu ɛkɔ papa nso a yɛhu Ɛna mpanyimfoɔ no se korɔmfoɔ ne nea akye no a ne nsa gu n'akyi, ɔkuta adeɛ no, ɛna yɛfrɛ no korɔmfoɔ, na wobɛtumi afrɛ no korɔmfoɔ. Ɛnyɛ deɛ wɔretwam akɔ ne baabi na w'adeɛ ayera a wopae no, wosuo na ɛretwam nti no wokɔbɔ no korɔmfoɔ. Wobɛtumi asɔspɛtew anaa mpo sɛ wobɛtumi asiw kɔɔto ama no ayeye. Nti mesrɛ me maame kɔmfobaa sɛ, Nana, ɛyɛ dɛ a wowɔ adɔfoɔ, wowɔ fa na wɔde w'akyi. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛbɛdɔ. Bible koraa ka, ɔse nnipa nyinaa dɔ wadwie. Ɛna Bible kura sa ka kyerɛ sɛ nipa atamfo nso ne ne fiefoɔ. Nti yɛn ka hu sɛ ɔmo a ɔbɛgyegye ɔmo sɛ ɔdɔ ɔmo ɔdɔ ɔmo na ɔmo na ɛbɛyi wɔn ase anwea ama wɔate ahwe. But nana kakra mɛtumi aka ne sɛ wo wɔ adɔfoɔ wɔ nkurɔfoɔ a ɛdi w'akyi ɔmo follow wo nneɛma deɛ woyɛ biara ɔdɛ good or bad ɔmo follow wo nti ka hu sɛ wowɔ adɔfoɔ. Nti no ɛbɛba kakra mɛka ne sɛ sɛ biribi si a nana wode nya aboterɛ ɛyɛ a memmɛ behave wɔ abɔntene besiane sɛ Woyɛ ɔbaa a, ɔbaa biara nso yɛ ɔbaa simma. Woyɛ ɔkataho sie. Ɛnni kwan sɛ wobɛgyina abɔntene buebue w'ano ma obi mpo nya bi na ɔfa na ɔde kɔyɛ n'adeɛ a ɛwɔ sɛ ɔde yɛ. Enti Nana Agradaa, ma tuo nkɔtwe baabi ɛda. Mpanimfoɔ nso sɛ wɔse wo yɔnko a, ɔtaa wo. Momma asomdwoeɛ mmra ɔman yi mu. Momma asomdwoeɛ nsan mmra social media ne wɔn a wɔatwetwe wɔn mfon so ne wɔn nneɛma a yɛrebɛpɛ mpanimfoɔ a wɔatwa wɔn adapaa nyinaa, wɔn ani nwu ase. Nana, mesrɛ wo sɛ wonya saa video yi a, ɛnyɛ sɛ deɛ osikani nko anaasɛ panyin nko na etu ak ɛɛ panyin fo anaasɛ sɛ panyin nko na etu fo ma no yiye. Akwadaa mpo betumi atu panyin fo ama no afa. Enti Nana Agradaa, nea woyɛ wɔ asase so nyinaa, sɛ ɛyɛ papa, sɛ ɛyɛ bɔne, obiara ntumi mmɛgyeɛgye wo, only God. Nyankopɔn pɛ na ebetumi agyegye wo. Enti twɛn ma Nyankopɔn mmra, na ɛmfa ho sɛ wo koraa no a yɛnim sɛ woyɛ kɔmfoɔ a wokita bodua a wokɔ mu a yɛyɛ duaduam duaduam mu hyehyɛ kataase yɛ nneɛma a ɛmfata no, na abɛn bɛbɔ mu na worekɔ, na wɔn a wɔagye Nyankopɔn asoa no, na wɔankɔ. Enti wiase so, yɛn nyinaa yɛyɛ mogya baako. Ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ kɔmfoɔ, kyerɛ sɛ that means wonyɛ nipa. Anaasɛ wonka Nyame ho. Ahome a wohome, Nyankopɔn na ɛde maa woɔ. Biribi a wonya biara wɔ asaase wei so no, Nyankopɔn na ɛde maa woɔ. Anaa ɛyɛ saa a ɛma anigye mpo sɛ, ɔpon ako a wokɔ nyinaa akyi no, wokita biribi a, wobɔ Nyame din sɛ Nyankopɔn adom na woanya adeɛ wei. Ɛno mpo no, ɛyɛ me fɛ kɛkɛ, ɛsan yɛ m'ani sɔ. Nti Nana Agrada Kɔmfo Baa, mɛsrɛ wo sɛ, Saa video wei sɛ duru w'anim na ɔhwɛ a nana kyɛ bibia ma ne nka deɛ wɔpɛ ɔfita gya gu mu nea ɔgyina akyire yɛ kɔbɔ no o kɔɛ ne sɛ nana gya ma ne nka afoforɔ ɔhwɛ wo obi ɛhwɛ wo nneɛma a woyɛ obi ɛhwɛ wo ne yɛ obi dɔ wo afei nnipa bi wɔ ɔdɔ no akoma so na wogyina abɔnten na woyɛ ɛse awuraba ɛnkasa saa nti nana matuo nkɔtwe baabi ɛda wo nua no no bisane sɛ sɛ ɔno no koraa yɛ nyame dwuma na wɔso wo kɔm a Ɔyɛ da yi a ɛmu da baako na wo yɛ nyinaa yɛ mu. Enti mɛsrɛ kɔmfo baa Agrada sɛ Nana, kyɛ amane nka. Obi ka wo amane nkɔ. Sane sɛ obi wɔ hɔ a ɔnni, ɔnni, ɔnni adagye o, ɔnni, kyɛ sɛ ɔnni dwumadie ankasa. Ɔbɛtena ase a, ayɛ wo ara nso. Saa nkorɔfoɔ wei nyinaa, mesɛ Bible se nnipa atamfoɔ ne ne fiefoɔ. Nkorɔfoɔ no a wɔyɛ wo nyinaa, yɛ wo, duadua mu nyinaa no, wɔbɛsa, wɔbɛsa aba wo nan ase, bɛ, dodoɔ no ara didi wo nan ase da. But wo wo ka sɛ wobɛdi ne nyinaa akyi a wo wɔ problem nana twa ne nyinaa bɔ na yɛ w'adwuma hwɛ so yɛ w'adwuma mpaninfoɔ sɛ wosɔ yɔnko a ɔtaa wo abrabɔ mu na me sɛ ɛba me ara me papa m'adeɛ nyinaa reverend ɔbɔfoɔ nso so ɔbɔfoɔ iron boy nhyɛ wo ho ayɛ din nyame adom nyame de nyame ayɛ wo yi deɛ ɔnyɛ ɔdeɛ bio nyame kɔpon wasiesie wo wo so wɔ adɔfoɔ wokora dɔ wɔ church members bebree a Wɔte wɔn ase a, da ne da nyinaa bi wogye ayaresa, woyɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ de ma adɔfoɔ no. Nti ɔbɔfoɔ, ɔsoro Nyankopɔn di serɛ wo, metuo nkɔtwe baabi a ɛda wate. Mendi nkurɔfoɔ ano akyi mmɛyɛ nea ɛmfata. Bible koraa se yɛndi nnipa dodoɔ akyi mma mmɛyɛ bɔne. Ɛsiane sɛ me respect wo paa, mebu paa, mebu, mebu w'ankasa but ɛyɛ a na me, me mpaebɔ ne me botaeɛ ne sɛ mempɛ sɛ mɛhu sɛ Ɔsɔfo panyin mu a wogyina abɔntene na wɔne ɔɔko, wɔne dɔm ɛɛko ɛyiyi nsɛ nsɛm ano. Ɔsɔfo, baabi a w'aduru yi, ebi koraa obi nnuru hɔ bi, Nyame na ɛde w'aduru hɔ. Enti sɛ obi twa w'adapaa a, ma no mpa wo ho. Onipa mma mmaa biara ho ɔnhi, dodoɔ ni sa na ɔso ntakrakyɛ. Na wo, Onyankopɔn de saa yiyedie wei nyinaa ama wo ne saa tumi wei nyinaa firi ta no, wofiri sɛ wobɛfa no pɛpɛɛpɛ anaa wobɛfa no ahogono so. Ɛyɛ saa na Nyankopɔn baa wiase, ɔbɛyɛɛ yɛn. Enti yɛsrɛ mo, yɛresua mo, monkyerɛkyerɛ yɛn nneɛma papa. Momfa ɔdɔ ntena ɔman yi mu, momfa koroyɛ ntena ɔman yi mu, na yɛnyi mpaapaemu ne nkunsunkunsu biara mfiri yɛn mu, na anigyeɛ mmra mu, ɛsiane sɛ mo na yɛhwɛ mo. Enti yɛsrɛ mo, yɛsrɛ mo, na afei nso so no, asɛm si a nnipa mmienu nya wɔn asɛm a, mo a mowɔ nkyɛnkyɛn duaduamfoɔ no a asɛ na moagye a na moreka no so, monhwɛ no yie, yɛsrɛ mo. Momma asomdwoeɛ mmra Ghana. Ɛsiane sɛ mokɔ a na mobɛma asɛm no ahuru kɛse. Na mese ɛkɔ so aka sɛ ɔmo a sɛ biribi si a ne yɛde camera si yɛn anim ne yɛbɛtwa abɔ ɔmanpanyin na ɔmanpanyin na ɛnyɛ sei. Wo wasi wo fie no a wote mu no wopɛ sɛ ɔmanpanyin na ɛmɛtena wo kwan ano na ɔnwɛn wo anaa? Nana Akufo-Addo mɛtena wo kwan ano na ɔnwɛn wo. Wonni respect de wɔ man mu. Da bi obi asɔre a ohia respect, ohia anidie, ohia abuo de ama Ghana. Nanso ɔdasani kura saa afa kamlɛs no so abɛdi ɔmanpanyin atɛm akeka nea ɔpɛ na ɔde akyerɛ ɔmanpanyin na ɔgya toɔ na ɔkɔ. Na wo nso yie saa video no de to hɔ no, wo nso nyɛ nky akyerɛ bɔne no bi na wo nso wokyerɛ no. Mo a moyɛ video na mode Nana Addo abatabata ho na modi no atɛm no, sɛ mpanyinfoɔ nni mo fie a, monkɔ na monkɔgye afutuo na monsan mmra. Ɛna ɛbɛboa mo. Na me deɛ, m'asɛm yɛ tiawa. M'asɛm a mede baeɛ no ne sɛ, sɛ Nana Nana Agradaa bɛtie me a, saa March no a atamfo repɛ ahwɛ no, ɔmma ɔmfa nsuo ndum gya no na bonsam ani nwu. Nana, sɛ woyɛ saa adeɛ wei a, bonsam no ani awu. Reverend Ɔbɔfoɔ, Ɔsɔfoɔ mu a, Ɔsɔfoɔ a, wo preachi gya dɔ me. Wo wo mese wo preachi no na metie no anɔpa. Wo preachi no ma mehunu sɛ, sɛ obi koraa, wo ne obi te fie na ɔka wo koraa no a, gyaa no ma no nkɔ. Mesuaa saa adeɛ wei fiti day one, wo preaching na mati ara deɛ saa na abɔ me bra abɛsi nnɛ. Nti mepɛ sɛ saa nipa no a mehwɛ no so no bɛgyina abɔntene bɛbibi n'ano. Nti Iron Boy, bɛrima no ho ɔfɛ, wo so wada wo mma. Ɛyɛ, kyɛ ama no nka. Fa ani to wo mma no a wawo wɔn no so no, na hu sɛ ɛsɛ bi a wotwa biara no, wo mma no ba abɛto. Nti twa so, ɛnyɛ hwee. Ɔsɔfo panyin, mmɛsosɔ saa asɛm wei so mma no nyɛ asɛm. Mopɛ koraa a, momfrɛ mo ho mo ho, na mommɔ Ɔbonsam no ani ngu, ma yɛnhunu sɛ woyɛ. Ɔn, sɛ yɛka sɛ obi yɛ Kristoni a, ne deɛ bɛn na ɛkyerɛ sɛ onipa wei ɔka ɔyɛ Kristoni? Ne nneyɛɛ ma yɛtumi hu sɛ nipa wei yɛ Kristoni. Esiane sɛ nneyɛɛ a ɔbɛyɛ no, wohu no ara sɛ, Ah, wei deɛ ɔfiri Awurade, wei deɛ ɔyɛ Kristoni. Hwɛ, wiase, obiara ntumi mmɛgyɛɛgye obi wɔ abrabɔ mu. Wontumi ngyɛɛgye sɛ kɔmfoɔ agradaa adwuma a ɔyɛ no, ɛyɛ abosomsɛm nti, ɔyɛ, yɛnkɔhye no. No, woyɛ saa a wode wo pɛ ahyɛ wo nsam. Saa na wo nso adwuma a woyɛ, ɔsɔfo a wodi, obi ntumi mmɛka sɛ sei, ɔno nso ka saa a, wayɛ wrong. Enti moayɛ mpanyimfo a modɔ ɔman ano a da biara mopɛ sɛ mode somboɔ no nyinaa bɔ Nana Akufo Addo yi, mo nso mobɛtumi ayɛ ama no ayɛ yie. Esiane sɛ saa nneɛma wei nyinaa no, motwa so a, ɛde asomdwoe ɛbɛba ama yɛn nyinaa yɛanya yɛn peace. Enti Nana Ɔkɔmfo Baa Agradaa, mɛsrɛ wo sɛ, ewiase mu no, ɛso. Ebi dɔ wo, ɛyɛ dɛ so ebi nnɔ wo. Nanso wɔn a wɔdɔ wo no, hwɛ wɔn ho na fa yɛ w'adeɛ. Sane nso, obi tumi yare koraa kɔda hospital na wɔnnya obi koraa ma ne mmɛhwɛ no, wɔnnya obi koraa ma ne mmɛsra no. Ɛno koraa ho awerɛhoɔ tumi ku no ma no wu firi wiase. Obi nso bɛtumi ayare akɔda hospital, nnipa a ɛbɛdi ho akɔneaba no, ɛtumi ma ne ho tɔ no koraa mpo a berɛ a ne nnuro nyɛ den, ɛnsan. Enti moyɛ mpanimfoɔ a ɛne wɔn bu ɔman ani. Na nna nni hɔ a mo nyinaa moyɛ mpanimfoɔ no bi a mobɛbu ɔman no ama no ayɛ yie. Enti yɛsrɛ mo sɛ mommɔ atuo nkɔda baabi a ɛda. Wo mu nto gu. Ghana ha sei sɛ asɛm si a, obiara pɛ sɛ ɔbɛ ɔbɛsan ne ho na ohu sɛ ɔno deɛ ɔyɛ perfect. Nanso no, obiara nni hɔ a ɔyɛɛ perfect wieeɛ. Only God, Nyame pɛ na ɛyɛ perfect wɔ asase wei so. Enti Nana, yɛse yɛmfa ntoɔ so mma no nyɛ hɔ. But deɛ mepɛ sɛ wohu ne sɛ, dodoɔ yi, wɔn ani sa deɛ ɛso ntakrakyɛ. Wo ne ɛɛ yɛn papa Olivine, monka, mo biribi a ɛwɔ mo ntam biara, monyi nto mu.

Ɛna ɛyɛ den nso yɛnka hu sɛ deɛ wo obi pɛ no obi mpɛ, deɛ obi dɔ no obi nnɔ. Saa na wiase wei mu no ɛteɛ. Nti Nana Agrada mɛsrɛ sɛ ne die mu ne ahobrɛaseɛ mu Nana mɛtu nkɔtwe baabi atwene wate. Na ɔtamfo abonsam a ɔde ɛkaa no nkɔda biara na ntɔkwa asi Ghana na wanya kwan na n'ani agye no. Momma no mfa n'ani wuo nkɔtena ne baabi. Na me and papa so Rev. Ɔbɔfoɔ, papa kyɛ ama no nka wate. Esiane sɛ yɛn nso yɛhwɛ wo na yɛasua wo, papa, mbisa wo asɛm, merekasa no, mede kan kaa asɛm bi sɛ, wo preaching na metie paa. Saa na paa na mentie wo preaching paa. Nkyerɛkyerɛ bi a na wokyerɛkyerɛ fie adeyɔ ne the way a obi ne wo te na sɛ obehave kyerɛ wo basabasa bi, mesuaa saa adeɛ nyinaa wɔ wo nkyerɛkyerɛ no mu. Mede bɔɔ me bra boa me. Enti tobetobe yi ne yɛbɛhwie agu hɔ nyinaa ɛdɛyɛ a baako bi wɔ hɔ yɛbɛyi a ɛbɛboa yɛn abrabɔ. Enti mesrɛ mo ma tuo nkɔtwe baabi ɛtwene. Nana Agradaa wowɔ nkwadaa, wowɔ mma, wowɔ adɔfoɔ nom. Rev. Abɔfoɔ nso so wɔ mma, ɔwɔ nk adɔfoɔ nom, wɔ nkwadaa a wɔdi n'akyi resua no. Enti yɛbɛsrɛ mo sɛ momma tuo nkɔtwe baabi ɛda. Yɛhia asomdwoeɛ. wɔ yɛn man yi mu. Yehia asomdwoeɛ wɔ ewiase wei mu. Na deɛ ɛyɛ me awerɛho koraa a ɛsan yɛ me ya a, toa na me werɛ ahow me ho koraa ne sɛ, obi tumi bɛgyina social media sɛ ɛne yɛmmu yɛn mpanimfoɔ, ɛne yɛkasa kyerɛ yɛn mpanimfoɔ rough rough. Ɛ ɛno ara ne sɛn na ame? Yɛmmu yɛn mpanimfoɔ, mpanimfoɔ nso deɛ, ɛwɔ Bible koraa ka sɛ, di wo nua ne w'agya ni na wo nkwa nna wo ho yi, awowa wɔ asase wei so. Mpla he na mo mode anidie ne obuo bɛma yɛn mpanyin a anaa yɛn mpanimfoɔ a wɔdi ɔman yi so? Gye sɛ asɛm ansi na ɔdasani abɛtena ase na wa wa watwe abɔ ne yɔnko a, ɔntumi mmɛtena ase nka sɛ mongya mma no nka anaa mongya mma asomdwoeɛ mmra da. Da biara na wɔresu gya gu mu, na wɔresu gya gu mu, na asɛm no reyɛ kɛse, na asɛm no reyɛ kɛse. Nana Agada, mesrɛ wo, wo nso anyɛ hwee, woyɛ adɔeɛ, wo nso wɔ ahummɔborɔ. Na mese, obiara na ɔbɛtumi abɛkyere wo akɔku wo sɛ woyɛ kɔmfoɔ nti, nkɔtwa wo ti da. Obiara ntumi. Saa ara nso na ɔbɔfoɔ nso, obiara ntumi nkɔkyerɛ ɔbɔfoɔ sɛ yɛnkɔtwa ne ti da. Adɛn, ɔnyɛ sɔfoɔ a ɔfiri Nyame. Da biara na yɛbɛtena s ɛyi social media ne TV so, wei deɛ ɔmfiri Nyame, wei te sei, wei te sei. Ɛyɛ a moka nsɛm bi sei na mo a mo biribi si a montumi mmɛka asɛm papa mma asomdwoeɛ mma na moasan abɛsu gya agu mu no, Yɛ a monkyɛ apapafoɔ no na yɛso yɛnkɔ wɔn nkyɛn. Na yɛ a monkyɛ hwan na ɛsɛ ɔtene, hwan na ɛsɛ wiase wura mu ɔtene. Obiara nni hɔ a ɔtene wɔ wiase mu. Na yɛn nyinaa yɛ sɛ yɛsua atenetene. Na yɛkasa kyerɛ yɛn nso a, ɛsɛ sɛ yɛtie na asomdwoeɛ ayɛ dɛn? Ɛba ɔman yi mu. Enti Nana Agradaa, mesrɛ wo sɛ wohwɛ me video yi a, gyae ma no nka na atamfo ani nwu. Na obiara na obetumi abɛtwa wo ti sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ. Mese, na na mo yɛntena Ghana ha na yɛnyɛ ɔyɛ kɔmfoɔ, ɔyɛ kɔmfoɔ, ɛna ɔte sei, ɛna ɔte sei, ɛna ɔyɛ wudini. Yɛte ha sɛ ada a bɛbɔ mpɔn no, na kɔmfoɔ Agradaa ɛkɔ. Wato ne dua no atwene, podua no ɔbɛto atwene na ɔkɔ. Na wo a wote a wodeɛ wosi Kristo ɛba a ofie no wabɛsoɛ na wabɛhwehwɛ yɛn ma yɛaka no na wosi hɔ na ɔkɔgya wo. No. Enti, koterɛ sɛdeɛ ɔtoo boɔ bɔɔ no no ho nyɛ no ahi sɛ deɛ ɔgyina nkyɛn ka sɛ w'ani gye no no. Yɛn ankasa yɛ papa Rev. Ɔbɔfoɔ ne yɛn maame Kɔmfo Baa Agradaa a wɔanya mente me ho ase biara sɛ mo a mogu akyiri a na moafa saa asɛm no abɛtwa abɔ mpanimfoɔ na mokɔ no, mowie so a mose mohia ebuo wɔ ɔman yi mu. Na deɛ moyɛ yi, ɛkyerɛ buo ne anidie. Hmm? Wokɔ na sɛ nnipa mmienu ko a, dɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ? Ɛwɔ sɛ wopata anaasɛ ɛwɔ sɛ wokɔka gu mu? Ma yɛn ho susu gya gu mu fo bi. Na deɛ ɛhia tan koraa ne sɛ biribiara nso nyɛ deɛ moampanyin amɛbata ho. Na ɛna mente aseɛ o, Nana Addo ne president no a wɔdi no, Ghana ne deɛ o, nanso wodi nti wogye di sɛ Nana Addo bɛtumi ahwɛ Ghana nyinaa so sɛ mpo wo fie a woteɛ no, wɔnwɔkye wo ara na wɔnhwɛ wo so ara nhwɛ ara nhwɛ aduane a wodi agu yɛ mpo, ɛwɔ sɛ Nana Addo kyɛke ma wo. Ɛdeɛn so no no? Ɛdeɛn so no no? Nana Addo, wo na ɛmɛ kyɛke wɔ bi a na wobɛdi ama wo. Hmm? Nti wɔte ni wɔte hɔ no, ɛdeɛ ɛdeɛ ɔyɛ Nyankopɔn na wɔhu wia wiase wɔhu obiara haw anaasɛ mpo n'ani akyina ahwɛ obiara fie. Ɛa na mebisa saa nkurɔfoɔ no sɛ, da biara mo kasa a, ɛna Nana Addo, ɛna Nana Addo, ɛna Nana sei no, mopɛ sɛ Nana Addo ɔnyɛ dɛn? Sɛ mopɛ sɛ ɛdu anwummerɛ na ɔmmɛtena mo kwan ano nyɛ ɔkye maa mo a, momfa mmɛto dwa na ɔmmɛyɛ saa ade no ma mo. Monni buo de mma yɛn mpanimfoɔ. Asɛm si a wobɛtena social media na wafa phone na wobɛ wobɛkasa atia mpanimfoɔ a wɔwɔ mu. Ha? Na wafi sɛ Nana Addo, Nana Addo, Nana Addo no, mo, mo, wafe bi ne no. Nipa no a ɔbɛgyina social media koraa ɔbɛkasa atia yɛn ankasa yɛn manpanin Nana Addo mpo no, ɔnsɛ mfata. Nso no ayɛ no pɔtɔɔ. Adɔfo no, mom yɛnsan yɛn adwene na yɛmfa anidie ne obuo ma yɛn mpanimfoɔ. Na mewɔ gyidie kɛseɛ wɔ yɛn mu sɛ, sɛ yɛde anidie ne obuo ma yɛn mpanimfoɔ a, megye di sɛ asomdwoeɛ bɛtena yɛn so. Na sɛ yɛamfa anidie ne obuo ama yɛn mpanimfoɔ a, awia bɛhyeɛ saa na yɛde berɛ mu no kɔma Nana Akufo-Addo. Nana Akuffo Addo berɛ mu no na ɛnyɛ yie ɛsiane sɛ wo fie hɔ no, wo fie camera mmɔne hɔ na wɔhu deɛ wofa mu. Wo fie camera no ɛmmɔne hɔ na Ɔmanpanyin Nana Akuffo Addo wahu deɛ ɛwɔ fie. Sɛ biribi si, nsɛmmɔne si a, na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ Nana Akuffo Addo. Nana Akuffo Addo ɔnnyina ɔko ano na mmom ɔwɔ ɔman mu sɛ ɔhwɛ ɔman mu toto nneɛma ma yɛn. Nso obiara bɛgyina social media na ɔpɛ sɛ ɔbɔ papa no adapaa. Hmm wei nyɛ NDC ɛna ɛnyɛ NPP asɛm akora obi nkora fourteen year ɛyɛ eh, fourteen years ne ɛɛ eh, sixteen years seventeen years akoko ten years ni akora ɔbaatan ɛyi nsum awɔ yayaaya ne sɛ no no ɛbɛda dwa a nana akufo ado ɔna anya bi akora na ɔkoko no ɔkɔfɛ nana akufo ado na ɔkoko ɔsɔ ɔkoko no ha. Motumi bɛtena social media, motena TV so a na modi mpanimfoɔ atɛm na mokyerɛ akyerɛ bɔne. Na nkwadaa no fa bi na wɔyɛ wie a, afei na na mokɔbɛdi ɔdi ɔmampanin atɛm. Mo a wɔde camera sisi mo so a na modi Nana Akufo Addo atɛm no, monsesa mo adwene. Na sɛ ɔyɛ panyin wɔ mo fie a, nka ebi a mobɛgyina social media mmɛdi saa nsɛm hunu no. Monsesa mo adwene na mboa mo kwan bebree so because ɔyɛ panyin. Bible se wo a wodi wo na ne w'agya nna wo nkwa nna wɔ asase wei so. But obiara mpɛ sɛ ɔbɛdi ne panyin ni. Obiara pɛ sɛ ɔde anidie ne obuo bɛma ne panyin a ɔsene no. Huh? Deɛn? Biribi a ɛbɛsi biara Nana Addo, Nana Addo, Nana Addo. Deɛ Nana Addo ɔnyɛ? Ɛdeɛ na Nana Addo ɔnyɛ? Nana Addo yɛ secret wɔ ofie, ɔna secret, ɔna hyɛ ofie so ma wɔn anaa? Huh? Yɛyi no sɛ ɔma mpanyin da a ekura no na ɔde to nneɛma ma yɛ anaasɛ yɛyi Nana Addo sɛ wɔnwurawura fie fie na ɔnkyɛ aduane ma yɛndi? Ha? Na sɛ Nana Dokwa ka sɛ wɔkyɛ sika a, nti ɛbɛfiri Nkran ha du Kumasi a wobɛnya bi, wote wo fie wobɛnya bi. Sɛ Nana Ado mpo ka sɛ wɔkyɛ sika ma yɛn nyinaa yɛdi a, ɛnu sɛ wɔnkyɛ mfiri Nkran mɛdu Kumasi no, wo, wo, wo a wode kambrɛ si so a wobɛgyina hɔ a woyɛ togbe togbe a woyɛ mu kɔm bebrebe no, wo, wobɛnya bi. Monsesa mo suban na momma yɛmmu yɛn mpanimfoɔ na yɛmfa yɛn anidie mma mpanimfoɔ. Sɛ Nana Addo, ɛɛ yɛfrɛ no sɛ na kɔmfaa kradaa ɛne Rev. Ɔbɔfoɔ na anya ntɔkwa na wɔn ko a, woyɛ nyansani na ɔba mu a, ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ngyae na asomdwoeɛ ne peace mmra yɛn man yi mu na wo nso woayɛ nhyira. Sɛ biribi asi wo wo nua ba ɛna yɛde sekan akɔ hɔ na yɛde dua abɔ ne ti no ama no awu ɛna ne maame retwa agyaadwoɔ na ɔresu a, wo nso wo ba a, Bɛma ne yɛ akɔ, na afotu a ɛsɛ fata sɛ ɔde ma nkoraa a wɔwɔ akyire no, na ɔde ama wɔn. Na ɛmmɛgyina fon so ɛmfa kamera a ɛsi wɔn anim ɛmma ɛyɛ Nanado bɛtenaa so na ɛkɔm de yɛn, ɛna Nanado se yɛte sika so na sei na sei na sei, ɛna sei na sei na sei. Mepaa kyɛ wo, sɛ Nanado se wɔkyɛ sika koraa ama yɛn nyinaa anya bi adi a, from Nkrantu ha no, wo nnya bi, ɛbɛduru so na asa. Nti hwɛ so na bɔ ɔbra na yɛ adwuma denden, na hwɛ so yɛ adwuma a ɛsɛ sɛ wo yɛ na sika a ɛsɛ sɛ wo nya no, wo nya. Mɛmfoɔ ne nkɔto Ghana amammuo so anaasɛ Nana Addo na ɛte so nti wɔn nsa sika mmra wɔn anim di. Na wo Nana Addo bɛgyina si ɛbɛne gyina sie so kora na ɔto sika gu fam sɛ obiara nsa bia wo ahe na wobɛtumi afa. Nipa dodoɔ no ahe na wobɛnya. Monsua obuo ne anidie yɛde ma mpanimfoɔ. Wate sɛ Nana Agradaa ɛne Reverend Ɔbɔfoɔ na ɛko a ɛnyɛ wo yɔnko ne Nana Agradaa ɛna ɛnyɛ wo yɔnko so ne Reverend Ɔbɔfoɔ ɛna watwe camera asi w'ano so na wabɛdi di atam na wokɔ. Wodi atam wie so ɛda social media hɔ. Akyire mma no nso ba bɛhwɛ. Yɛka sɛ obi kyerɛ akyerɛ bɔne a, wo na wo so obi kyerɛ akyerɛ bɔne nti no, ɛnyɛ no. Wo nso wobɛgyina social media so a, the same thing na wo nso wobɛyɛ ato a wagya hɔ kɔ. Ɛyɛ papa. Monsesa mo adwene. Siane sɛ Bible ka ɔse yɛansa yɛn suban ne yɛn nneyɛe a, nsukɔm ɛbɛde yɛ paa wɔ nsutɔberem, na ahuhuro nso yɛadeɛ wɔ awɔberem. Ate? Enti mo yɛnsan yɛn suban ne yɛn nneyɛe, na yɛmfa anidie ne obuo mma yɛn mpanimfoɔ, na yɛngyaa mekyɛn wei, mewɔ wei kyɛn wei, mewɔ wei kyɛn wei. Ɔpanyin a ɔsen no, na ɔgyina n'anim na ɔtua n'apa. Obi koraa na, obi koraa na akɔdi ne bɔne. Obi koraa na nam kɔbɔ n'adwaman na ɔkɔhyia owu a, yɛse Nana Akufo-Addo. Woda wo dan mu, ɔnna ne dan mu, wasɔre apue a ɔkɔanante akɔbɔ n'adwaman no, sɛ biribi kɔyɛ no a, yɛse Nana Akufo-Addo. Obi kɔdi ne bɔn na biribi tɔ no de a Nana Akufo Addo, mepatwɔ Nana Akufo Addo ɔna wɛn mo anaa? Mepɛ sɛ mebisa saa asɛm yi. Adɔfo no ɔna wɛn mo anaasɛ mo de no abɛsi mo bo ei ɛyɛ too much papa. Momma anidie ne obuo mmra yɛ abrabɔ mu mmra yɛ yɛ yɛ kuro yi mu. Eh Ghana nyɛ obi ama yɛn ankasa yɛbɛtumi ama Ghana adwo. Nka Reverend Bɔfoɔ ne Nana Agada akum yɛ mpanimfoɔ kɔ na maame no papa ɛkɔn dɛn na abɛyɛ? Ɛwɔ sɛ wokɔgyina no aso keka w'adwene kyerɛ wo maame no papa. Agradaa, wobetumi akyɛn ɔpanyin bi, na n'agradaa betumi akyɛn ɔpanyin, bɔfo betumi akyɛn ɔpanyin. So asɛm si a, wohu asukɔnima bi a onni ne ho hwee na ɔde n'ano abetu mu, ɔnnwene ne ho, abobɔ mf abobɔ mfe bi na ɔbɛkasa ɔyɛ ɔfɛfo na ɔde akyerɛ no. Monhwɛ na monsesa, na monsusua monsua nneɛma papa, na ehunu sɛ maame no a wokasa tia no no, ɔkyɛn wo. Papa no a wokasa tia no no, ɔkyɛn wo. Yɛn ankasa yɛ papa kɛnɛ Japan koraa bɛtena Ghana ha ka nokorɛ koraa mpo a yɛbɛnya mmaa no bi asɔre atwa no adapaa de aba abɛto social media mo mmu adeɛ mo mfɛle adeɛ mo respect mo na mo ndi mo fie asɛm na mo nhwɛ so mmɔ mo bra na mo nyɛ adwuma denden na ɛmfa nyɛ mo mfa nhwɛ mo ho na mo ngya nana kufa nana kufa nana kufa no ama ama mo Wɔwɔ mesi sɛ wɔkyɛ sika ne kɔgyina sisi kura kyɛ sika a wonya bi nti agyae na nyame yɛ wadom no sɛ woyɛ adwuma no wanya sika fa bɔ bra fa hɛ ɔma no gyaa saa eh, obi ne obi ntɔkwa si yɛ mpanimfoɔ mmienu ntam anam abɛtena ase na moyɛ nneɛma yɛ mfata na nakufa saa na mɛti a na mebo kora ɛte biribi si a ade bɔne bi asi a nana akufo ado ɛnam sɛ nana akufo ado na de sika asoma asɛ monkɔyɛ saa ade no nti na ne di na ɛda so mogyaa saa nkɔmmɔhunu no di na mmoa yɛ maa no na mpapa no adwuma no a wɔyɛ no wɔne nsɔ obi de obi ani sɔ So wate aseɛ? Yɛde deɛ wopɛ no, wode wofiri sɛ ɔyɛ nokwafoɔ ma wo koraa de bɛtena akonnwa no so a, deɛ ɔno nso bɛyɛ no ho ara ne sɛ ɔde bɛyɛ no ho hyɛ pɛɛ. Yɛnka nni w'akyi a sɛ agorɔ bi ani. Obi obi tu mmirika na ɔgyina paake so, wogyina akyiri, akɔ yi asa, hwɛ deɛ ɔkyerɛ, nso yɛde wogyina so a, wobɛte so a wobɛtwa ahwe. Saa na abrabɔ teɛ. Nti adɔfo no mom yɛnsesa yɛ akwan ɛne yɛ nneyɛ na yɛngyaa sɛ yɛsɔre a yɛse Nana Akufo Addo ɛna Nana Akufo Addo ayɛ sei ɛna ɛna mɛka sɛ obi kura kɔdi ne bɔne kɔbɔ n'adwaman a biribi ato no mpo Nana Akufo Addo na ɔsɛ yɛbɔ ne din na adɛn ɔyɛ Nyame papa no ɔyɛ Nyankopɔn anaa? Hmm? Ɔyɛ Nyankopɔn. Ɛna wopɛ sɛ obibiara nkɔyɛ ɔno a? Na ɔno asu kɔ ne ma a, obetumi ayɛ agradaa betumi awo no, ɔbɔfoɔ betumi awo no, na wabɛgyina social media na watwi no ada paa na wafa no no adi. Owie ɔte sɛ yɛhia asomdwie wɔ yɛ man yi mu, obuo nni wɔ man yi mu, amammuo fo bɛn na yɛbu no? Na wo deɛ woyɛ no sɛ wosɛ wɔ saa amammuo. Wo nso wosɛɛ no sane sɛ wo nso ɔmea hu sɛ wotumi didi panyim atɛn no ɛto social media sɛ obiara mehwɛ mogya saa nneɛma na mo sesa mo suban na mo kasa nyɛ nana kofu ado nkwa na ebu ɔman no yesu yɛ ebu bi mo nso mo bu bi ɛbɛyɛ yie yɛ adwuma de hia sɛ ɔbɛyɛ yɛ adwuma denden woyɛ ɔbaa yɛ adwuma denden woyɛ bɛrima yɛ adwuma denden mfoɔ ne nto so sɛ nana ado vote na akɔ vote ma ano no wɔde bɛhwɛ wo ne ofiefoɔ mepaakyɛw wɔde bɔ ɔman mu bra Wote ase a, wontumi ne no nkɔyɛ nkonta. Adwuma a osika nni mu no, yɛsi dɛn na yɛne no ayɛ nkonta wom? Momma yɛnsesa yɛn akwan, na yɛnsesa yɛn suban ne yɛn nneyɛe, na yɛmfa anidie ne obuo a ɛsɛ fata mma yɛn mpanimfoɔ, na Nyankopɔn, ɔndom yɛn, na yɛn nso yɛmmoa yɛn. Wokɔhu sɛ wo nua wɔ biribi na wapɛ bi a, bɔ mpaeɛ, yɛ adwumaden na wo nso nya bi. Akoraa kɔdi nsɛmmɔne deɛ ɛnte sɛe. Wɔba abɔnten a, fa afutuo to wɔn a akwadaa no ɔnte bi, na wɔn a wɔwɔ akyire nyinaa nso nte bi. Ama wɔankɔyɛ saa bɔne no bio. But mo bɛgyina na ha yɛ free country, woyɛ wowɔ right sɛ wobɛku obiara, wotumi ku obiara na wakɔ free a, mo sɛ ɛkyerɛ nkwadaa no sɛ wɔn mo vim, wɔn nsa anyɛ ade no. Monsesa mo suban ne mo nneyɛɛ. Nana Agada Gyamani Nkawate ɛsi ɛpɛ please Ghana nka sɛ yɛni asomdwie nti momma asomdwie mmra Ghana mesrɛ wo woyɛ ɔbaa woyɛ ɔbaa warefoɔ fa anidie ne obuo fɛre wo ho na fɛre w'ano mma obi mpushi wo sɛ kɔyɛ neɛ ɛmfata ɛbuo bi wɔ hɔ a ɛda wo so a woyi firi wo so a ɛyɛ a na ɛnyɛ papa nti ma obuo ne anidie a ɛbinom wɔ de ma wo no Ma no nyɛ adwuma. Ɛyɛ dɛ a wowɔ adɔfoɔ bebree, wobɛsan awɔ atamfo bebree, nanso mma ɛno mmu w'abam. Hwɛ so na yɛ deɛ woyɛ. Deɛ woyɛ obi ani sɔ. Mese, saa asɛm yi maka ato hɔ, na Nyankopɔn bɛba no. Ada a bɛbɛbɔ mu no, na Kɔmfoɔ Agar da ne podua no da fam na ɔɔkɔ. Na wɔn a wɔde wɔn sɛ wɔyɛ hundred percent sɛ wɔsom Nyankopɔn no, na yɛahyiahyia wɔn. Deɛ nkyɛ, meduru hɔ a, menhyɛɛ wo a, sɛ mesisi w'asom, because woankɔ bi. Me ma nkɔ na wo so wankɔ. Wo yɛ sɔfo a me hyia wo sɛ me si wo asom because wankɔ bi. Me ne wo yɛ pɛ. Nti Nana Agard a, ma tuo nkɔ twene baabi atwene. Me ankasa me papa Ayon Boy so me serɛ wo nhyɛ wo ho ayɛ dinn. Adɔeɛ a wo yɛ adɔeɛ papa. Hwɛ adɔeɛ a wo yɛ. Papa wo yɛ adɔeɛ bebree hwɛ adɔeɛ a wo nso wo yɛ. Wo kyɛ nkorɔfoɔ car na wo kyɛ wei na wo yɛ sei kyɛ sɛ obi adɔ wo. Hmm? Obi obi frɛ obi frɛ nyame frɛ wo na obi nyina hɔ. Ɛna obi nso frɛ ne Nyankopɔn na obi nso nyina hɔ. Nyankopɔn nso frɛ ayɔn boy a. Wɔmmɛgyina ɔdasani bi akwan no sɛ konkonkokon mefrɛ ayɔn boy sɛ ɔmɛyɛ m'adwuma nti bɛgyina ne so gate. Hmm? Nti mepaakyɛw paapa. Gyaa ma no nka. Yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a yɛnsosɔ so. Yɛwɔ, moduru, mo koraa deɛ moanyinyin, moduru stage bi wɔ hɔ a nsɛm bi wɔ hɔ a mommɔ ntra. Ɛn? Yɛn nketewa mpo na ɔsɛ nka yɛbɔ atwɛde na nka moabɛtu yɛn fo sɛ mongyae na yɛagyae, but mo mpaninfoɔ ɛna moyɛ. Yɛsrɛ mo, mommɛtuo nkɔtwe baabi ɛda. Nyankopɔn nhyira adɔfoɔ nyinaa na ɔnyɛ mo kɛseɛ. Me din de Nkrumah Juliet. Meyɛ program bi a yɛato din Asetena mu Nsɛm. Daa ne daa nyinaa mede video nso ɛba abɔntene. Wokɔ YouTube a, wobɔ Nkrumah TV a, wobɛhu me videos a meyɛ. Wokɔ facebook page no so a ɛyɛ nkroma TV ɛno nso wobɛhu me video a meyɛ ɛsɛ sɛ kɔ na kɔhwehwɛ bi na wa wohia adwensakyera nso no wokɔ na wokɔtie a wobɛnya afutuo no nso de abɔ ɔbra ɛsɛ sɛ subscribe na like kasa a mede baeɛ ɛyɛ afutuo yɛn nyinaa yɛtu yɛn ho fo yɛde ahyehyɛ yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛyɛ ade bɔne bi a yɛbɛtwe yɛn ho afiri mu sɛ kasa bi baa na sɛ anyɛ ɔda a Mɛsrɛ sɛ fa kyɛ me, na mmom deɛ me nso maka no, hwɛ na kɔyɛ no pɛpɛɛpɛ na asomdwie mmra mmra ɔman Ghana mu, na yɛn nyinaa yɛhia asomdwie. Nyankopɔn ɔnhyira mo. Bye bye.